Il-programm fejn ngħodd u f'niżel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Bl-elezzjoni wara l-bieb, ħsibna biex illum nagħżlu kelma li b'xi mod jew ieħor nistgħu norbtuha mal-politka. Bis-saħħa ta' Ġorġ Farrugia, illum se nitkellmu fuq l-etimoloġija tal-kelma sindku u li se twassalna wkoll biex naraw hemmx rabta mal-verb issendika u man-nom sindikajr. Is-Sindku huwa l-Kap tal-Kunsill Lokali ta' belt jew raħal. Ir-rwol tiegħu hu li jmexxi u jirrappreżenta l-lokalità quddiem il-Gvern u r-residenti. Fost ħafna affarijiet oħra, f'Malta, is-Sindku normalment imexxi l-laqgħat tal-Kunsilli Lokali, jissorvelja servizzi lokali bħat-tindif tat-toroq, manutenzjoni u attivitajiet fil-lokal, jirrappreżenta lir-residenti u jwassal it-tħassib tagħhom lill-awtoritajiet, jorganizza jew jappoġġja avvenimenti kulturali u soċjali, jaħdem fuq proġetti biex itejjeb il-kwalità tal-ħajja fil-lokalità. Is-Sindku jiġi elett mir-residenti waqt l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Ġeneralment, ikun membru ta' partit politku, iżda l-irwol tiegħu u li jaqdi lill-komunità kollha tal-lokal. Osservazzjoni interessanti mil-lat grammatikali hi li l-kelma sindku tintuża kemm għall-maskil kif ukoll għall-femminil. Minkejja li d-Dizzjunarju ta' Ġużè Aquilina jiddokumenta l-femminil sindkuwa, l-użu tagħha mhuwiex mifrux. U b'hekk, għal Sindku mara, jaf tisma' li s-Sindku qalet jew is-Sindku stħarrġet. Dan mhux fenomenu ġdid għall-Malti, għax professjonijiet jew karigi oħra ta' ċerta stoffa bħall-avukat, in-nutar u l-ministru wkoll saru jippreferu li jissejħu bil-forma maskili milli dik femminili. Tlaqna nisimgħu l-ewwel parti dwar l-etimoloġija tal-kelma sindku. Il-kelma sindku għandha storja twila, fil-fatt tiġi mill-Grieg syndikos, u fil-Grieg kellha t-tifsira ta' xi ħadd li kellu dmir li jiddefendi l-interessi tal-komunità, ġifieri kien speċi ta' avukat tal-pubbliku. Mill-Grieg imbagħad il-kelma għaddiet għal-Latin u l-Latin b'e wieħed u ieħor baqgħet bl-istess tifsira, jiġifieri xi ħadd li kien ir-rappreżentant tal-komunità. Il-kelma baqgħet għaddejja għall-Medjuevu, fil-Medjuevu wkoll baqgħet tfisser rappreżentant tal-gvern, jiġifieri xi ħadd li kien iservi bħala uffiċjal biex jara li titħares il-liġi u l-amministrazzjoni tal-ġustizzja fil-kampanja, jiġifieri f'postijiet imbiegħda miċ-ċentru. Jiġifieri hawnhekk kellu t-tifsira, l-kelma kellha t-tifsira ta' xi ħadd li kien speċi ta' maġistrat f'xi tilwima legali. Fil-Malti issa l-kelma jidher li daħlet mit-Taljan qadim, Sindiko jew sindaco, li kellha t-tifsira ta' maġistrat tal-kampanja fit-Taljan, jew inkella mill-Isqalli sindaku jew sinnaku. U fl-Isqalli kellha t-tifsira l-kelma xi ħadd li jeżamina bir-reqqa l-finanzi ta' xi ħadd ieħor, kontabilist, accountant, jew inkella xi ħadd li jieħu ħsieb l-affarijiet amministrattivi tal-belt u r-raħal. Maż-żmien wessgħet it-tifsira għal xi ħadd ukoll li jikkritika, li jiċċensura, isib il-ħtija f'xi ħadd anke fuq livell morali. Il-forma mbagħad tal-kelma fil-Malti minn sindako jew inkella sindaku saret sindku. U hawnhekk nistgħu ngħidu forsi kelma fuq il-forma tal-kelma, fuq il-kelma tal-kelma nifisa, sindku, hawnhekk minn tliet sillabi fl-isqallu fit-Taljan Fil-Malti irriduċejniha għal żewġ sillabi. Għaliex? Għax fl-isqallu fit-Taljan kellha dak l-aċċent li jissejjaħ l-aċċent żdruċċolu. Minkejja li s-sindku mhux neċessarjament iħobb jissendika jew huwa sindikajr, maż-żmien il-kelma sindku wesset it-tifsira tagħha u huwa proprju għalhekk li nibtet din ir-rabta sottili mal-kliem issindika u sindikajr. Normalment, il-kelma sindikair iġġorr magħha konnotazzjonijiet negattivi. Donnha titqies bħala tgħajjira talli wieħed moħħu biex jilħaq salib in-nies. Għal dan ix-xenarju, il-Malti jħaddan idjomi u aġġettivi interessanti. Flok jerfa' salib ħaddieħor, nistgħu ngħidu li jħobb jilħaq qast kulħadd. Ilħaq qastek, ġieli tisma' min jgħid. Żewġ idjomi oħra ħelwin huma li t-tali jew it-talija jafu fejn ibejjet ix-xitan jew fejn jorqod ix-xitan. L-iperbole hawnhekk, jiġifieri l-esaġerazzjoni, turi enfasi ta' kemm il-persuna hija sindikajra, għax saħansitra taf affarijiet dwar ix-xitan li ħadd qatt ma jista' jsib tarfhom. Is-sindikajr normalment huwa kurjuż Moħħu fin-nies u fl-affarijiet li qed jiġru madwaru. Iħobb jgħarrex, jifli u jagħmel mezz li ma jaħrablu xejn. Anki jekk jintefa' wara l-persjani ta' daru biex ma jidhirx. Imma kif diġà għedna, dawn il-kwalitajiet tas-sindikajr huma pjuttost negattivi. U allura, jekk is-sindku wkoll irid jagħmel mezz li ma jaħrablu xejn, biex il-belt jew raħal ikunu pinna. Din hija r-rabta sottili li hemm bejn is-Sindku u s-Sindikajr. Tlaqna nkomplu naqtgħu il-kurżità u naraw Ġorġ Farrugia x'għandu x'jgħidilna aktar. Il-kelma Sindku fil-Malti għandha t-tifsira ta' bl-Ingliż jgħidulu Mayor, hux hekk, huwa l-kap tal-amministrazzjoni lokali tal-belt u r-raħal. Hawnhekk insibu xebh mat-tifsira oriġinali, fil-fatt, it-tifsira li għedna li kien speċi ta' difensur u rappreżentant tal-interessi tal-komunità. Maż-żmien il-kelma wesset ukoll it-tifsira u minnha ħareġ il-verb issindika jew kif jippronunzjawh ħafna Maltin, issindika, U hawnhekk kif spjegajna qabel ukoll dejjem nħobbu nitfgħu l-aċċent lejn l-aħħar. Tajjeb? Jiġifieri aktar min jippronunzja is-sindika milli is-sindika. U hawnhekk dan il-verb ifisser xi ħadd li joqgħod jara bir-reqqa, jifli, imma b'kurżità aktar milli suppost l-affarijiet ta' ħaddieħor. Tajjeb jiġifieri xi ħadd li jħobb jitkixxef fuq l-affarijiet tal-oħrajn, seksiki, xi ħadd li jdejqek bil-ħars, li jħobb jilħaq salib ħaddieħor. Tajjeb, jiġifieri hawnhekk jifli fis-sens pjuttost daqsxejn negattiv, imma insibu xebh ukoll mat-tifsira fl-Isqalli, tifsira li ta' xi ħadd li jeżamina bir-reqqa. F'dan is-sens però mbagħad in-nom ma ngħidulux sindku. Tajjeb, jista' jkun sindikajr, is-sindku wkoll, imma ma ngħidulux sindku. Il-kelma hija sindikajr. Sewwa, u sindikajr hija kelma maħluqa fil-Malti, għandek iz-zokk, sindik, u t-tarf għajr kemm il-darb anzi it-tarf dan it-tarf ġie li nużawh fil-Malti imma mhux komuni ħafna. Ġifieri ngħidu aħna bħal kelma kurżità ngħidlek kurżitajr u f'dal-każ ngħidu sindikajr. Għandna xi espressjonijiet ukoll bil-kelma sindku bħal meta ngħidlek qisek is-sindku. Xi tfisser din? Normalment ngħiduha lil xi ħadd li jiġi b'ħafna mistoqsijiet. Irid ikun jaf ħafna affarijiet, ngħidu qisek is-sindku dalgħodu kemm ġej mistoqsijiet. Aquilina wkoll fid-dizzjunarju tiegħu Malti-Ingliż isemmi qawl, sindku, forsi ma tantx huwa popolari dal-qawl imma isemmih u huwa hekk, is-sindku jwissi u l-qabla tfissqi. U Aquilina jgħid li min qalulu dan il-proverbju, it-tifsira li tah kienet li Fl-imgħoddi, is-Sindku kien iwissi lit-tfajliet tar-raħal biex joqogħdu attenti fir-relazzjonijiet li kien ikollhom, mhux veru mal-ġuvintur, biex joqogħdu attenti imma mid-dehra xi wħud ma kinux jisimgħu minnu għax hawnhekk imbagħad kienet tidħol il-qabla u l-qabla kien ikollha jfiss hi Jiġifieri kien ikollhom it-trabi barra miż-żwieġ u dak iż-żmien nafu li din kienet tabu, tabu kbir. U nistgħu ngħidu wkoll li mill-kelma sindku toħroġ sindikaera li tista' tfisser il-femminil ta' syndicate li diġà spjegajniha. Imma meta tintuża ma' kelma oħra, tieqa sindikaera għandha tifsira partikolari hija dik li jgħidulha wkoll muxrabija jew inkella n-nemmiesa, jiġifieri tip ta' tieqa x'aktarx tal-injam, tajjeb, qisha bħal kaxxa li toħroġ 'il barra mill-binja, ikollha t-toqob fil-ġenb u taħt biex dak li jkun joqgħod ġewwa mingħajr ma jidher u joqgħod jissindika, jew inkella tal-inqas jekk xi ħadd iħabbatlu l-bieb ikun jaf min ħabbatlu minn ġewwa mingħajr hu stess ma jkun jidher minn barra.